right foni yandakabata iyi ihisense eh, toda kuona kuti kana uda kubvisa frp unoibvisa sei eh, zviri nyore izvi zvauri kuona zvichibuda apa kapa zvinokonzereswa nekuti foni unenge waiflasha nemaoko uchiita hard reset saka inenge yakukuudza hazvanaki uku akaundi ichichi nekuti isa mapassword saka ndizvo ndakona kuti unobypassa sei zviri nyore Eh, method yatida kushandisa panapa ndiye memory card inongotora two minutes unenge wapedza kudi kutoita zvinhu zvako sari tationa kuti inozviita sei ise pasi pano patokwanisa kuona tese ya uri kuona pano pataa panapa eh, iri kutaura kuti foni iyi sachi google account iwe google account yacho na uchaizivi sati wakuona kuti unoita sei kuti ujambe ipapapa uchishandisa chi eh, memory card back already apa ndatokonekita kuwifi yamukoma jola eh, saka kana uchinge wakonekita kuwifi so eh, unouya pazasi pana pakanzi ed network handiti wongotaipa chero zvimawedzi zvaunenge wada ipapo obva waita long press ukuona kuti pamusoro pabuda maoptions maoptions abuda kuside kune three dots dziriko ikoko kobva wadzivhura pamusoro apa pabuda option yakanzi assist wobva waivhura sezvozvo izvi uri kuona kuno kwatava kunoko tova kuti tichinda kumemory card memory card rinowanikwa kufile manager saka unotaipa kuti file Pao manager yedu yabva yabuda pano pazasi apo my files wobva wavhura ipapo wavhura ipapo wobva waenda chi kwekuti ukwanise kuona memory card wasvika kuno kuti akuona chi memory card redu iri wovhura memory card iyo riri iwe unenge wakatoisa maapplication ako ekubypassa kudhara mumemory card wovhura mufolder rako raunenge uchiziva chekutanga unotanga wainstalla chii eh, application rakanzi eh, google account rekuupdata system kuti system ibvume zvese zvauri kuda right eh, zvatiri kuona panapa pamaapplications ese ari apa maapplications ese ari apa mavisions eh, zvichienderana nefoni yako yaunenge uinayo yacho unova kusarudza ipapo pafoni ipapo ona kuti zvakamira sei uh, chekutanga utanga wainstalla chi uh, application rako regoogle account right kana vinge zvapedza so kuna kuti hapana option yekuti open don't worry about it kubva kuti done wobva wainstalla zvakare application refrp wapedza so kwainstalla wobva wati open e, tiri kuona kuti panapa tavhura panapa e, kukona kunoku kwakufanira kuva ne3 dots dzanga uchifanira kuzovhura kuti ujambe pakanzi password apa zvisinei hazvo takuona kuti tingaite sei e, kuti tijambe ipapapa but pana patiri kuona panapa ka e, mamwe maphones unongosvika utobaya ipapapa obwadi obwa toisa chigoogle account yako iyo inotoshanda nakudhara satira kuona kuti ivision ipi yatingakwanise kushandisa panapa toda timboona kuti ndabatsirikana here nekuisa mabuttons aya atataura three dots dzadzi tichishandisa main button Ndati kana uchinge wapedza kudai sobva wavhura panapa. Toda timodify system yayo kuti tikwanise kuisa ma three dots aya pa side view yako yatikwanise kupinda mu account. Handiti. Wabva wati agree. sa menu yako kona kuti menu button iri pa off sawovhura ipapa apo bva watena chi on ukuona kuti application iri kutoramba kushanda zvachese mufoni saka kana zva kana zvichinge zvadai so but mafoni anokuburitsira ti that option saka kureva kuti iyi foni iri kutoramba zvachese foni yanakira kuti iri kutipa maoptions ekuti nyange ukazosangana nedambudziko rakaita sei unenge wakunyatso kuziva kuti zvakamira sei eh, right hobva wati back back saura kuti option yese yaramba kaya kana ichinge yaramba manje since tine maapplications akawanda kudai so takuda kuchipinda mumasettings efoni saka unenge uinaro zvakare application iro rekumodifya masettings ona kuti panapa tatopinda chii kufoni tatova kufoni chaiko chaiko takuchitoita zvatinoda nefoni yedu iyoyi bataya pano pakanzi lock screen and password hai tiri kufara kuya pano pakanzi security but Alright, lock spin and password handiti wobva wauya panapa iyo foni yagara initori nepeteni yayo yayakanga yakaiswa koko kuakaundi kuya kuya kwairi kutivhara kuti tipinde musystem but kuno kutaisa application riri kuvhiringidza pfungwa dzayo haichazivi zvayo zvayakufanira kuita saka yakuchitotevedzera zvatinoda tatoisa chi eh, pattern yedu saka kuti uone kuti pattern yedu yakushanda azviona kuti paane pattern foni yato ane pattern right kana zvichinge zvadai so todzoka kumashure kwatabva kuya kuya right eh, panapa tiri kuona mamira zvaita apa tobva tatichi continue Pattern yedu yaya taisa yaya. Hi guys, awa tatinavo nhasi ndikoma Jola wangu achitidzidzisa kubvisa FRP kuti munzwe zvisere uye muzive zvakawanda. Munovabata paWhatsApp, nhamba dzavo ndidzo dzataisa pascreen idzo. Uyezve munogona kusubscriber YouTube yavo inokuda mokotypa kuti mukoma Jola munobva matowana zvisere. Pane dzidziso ikuru iripo paYouTube ipapo nemamwe